PUBG-da togsan FPS. Dünýädäki iň gowy kameralaryň biri. Altyn asyryň tutmaýan ýerinde, çölüň orrorta arasynda sputnik arkaly jaňlaşyp bolýan we, elbetde, owadan hem-de üýtgeşik dizaýn. Bu zatlaryň hemmesi täzeje ýagy bilen nisegem bolýan

Siz görkezäýiň diýip haýyş etdiňiz. Biz bolsa Garant Mobile bilen bu telefony tapdyk hem-de ony size hödürleýäs. Sizden ýekeje laýk bilen kommentariýa, biz bolsa başladyk. Ilki bilen belläsim gelýän zat, bu telefon Hytaý üçin niýetlenendir. Ýöne muňa garamazdan buň içinde Play Marketem bar, rus dilem bar, dört gsem gülýalagy işleýär, Google servislaňam hemmesi işleýändir. Umuman sizi gorkuzyp biljek hiç zat ýok. Ikinji bilen belläsim gelýän zat, Honor Magic alty Pro hakyky flagman. Hemem, hakyky flagmanlara makul bolşy ýaly, buň materiallaram diýseň gowy, öňi aýna, yzy koža, gapdal ramkalary bolsa eliňe ýakymly demirden. Prosessoram iň güýçli prosessor, Snapdragon sekiz Gen üç. Ekranam diýseň gowy, alty nokat sekiz dýuýmlyk ýüz ýigrimi gertslik LCPO AMOLED displeý. Ekran diýseň ýagty we dury. Elbetde bu smartfon IP altmyş sekiz standarty boýunça suwdan hem-de tozandan goraga hem eýedir. Umuman aýdamyzda flagmanlardaky badatlaň hemmesi şu telfonda-da ba. Ýöne iň gyzyklysy bu oň bahasy. Edil şu wagt wideony pauza goýup kommentariýada bahasyny biljek boluň, bahasyny dogry belläp geçene bizden kiçijek sowgat bolar. Honor Magic alty Pro-ň bahasy bolsa ýedi ýüz elli dollar. Flagman üçin gülkünç baha, bilýänler bilýändir. Bu smartfonyň esasy aýratynlygy oň kamerasynda. Zioxamark-yň reýtingine görä, häzirki wagtda Honor Magic alty Pro-dan gowy surata düşürýän telefon ýok. Meň özüm-ä olara kän ynanamok, ýöne aramyzda Zioxamark-a seretýänler bar eken, meň öz pikirimçe, Xiaomi on dört Ultra bundan surata gowy düşürýär. Ýöne oň bahasy buňkudan has uly, suratdaky tapawut bolsa edil olar ýalak uly däl. Honor Magic alty Pro-da üç sany kamera oturdylan. Olaň birinjisi elli megapiksellik esasy obýektiw, Samsung S ýigrimi dört Ultra-nyň iki ýüz megapiksellik kamerasyna ullakan salam barýar şu taýda. Ikinjisi elli megapiksellik ultra giň obýektiw, üçünjisi bolsa iki ýarym X optiki zoom üçin niýetlenen ýüz segsen megapiksellik. kameradyr. Şu wagt siz ekranyňyzda bu telefona düşürilen suratlary görýäňiz. Olara serediň özüňiz hem baha beriň. Meň pikirimçe Galaxy S ýigrimi dört Ultra-da, iPhone on bäş Pro Max-am bu telefonyň yzyndan entäk entäk ýetenoklar. Ýene bir aýratyn belläp geçmeli zat bu telefonda iPhone-daky Face ID tehnologiýanyň analygy bar. Bu diýildigi, Honor Magic alty Pro siziň ýüzüňizi beýleki Android telefonlar ýalak ýöne surata düşürip ony ýatda saklanok. Ol ýörite datçikleň kömegi bilen siziň ýüzüňiziň tri D kartasyny gurýar hem-de şo kartany ýatda saklaýar. Bu bolsa goragyň derejesini has-da ýokary galdyrýandyr. Biziň elimizdäki smartfon on iki iki ýüz elli alty gigabaýtlyk, ýöne ondan başga-da on iki bäş ýüz on iki, on alty bäş ýüz on iki, şeýle hem on alty bir terabaýtlyk wersiýalary satylýandyr. Telefonyň komplektasiýasy barada aýtsak, onda korobkaň içinden ýüz wattlyk zarýadka, USB-A, USB-C kabel, sim kartany çykarmak üçin iňňejik telefonyň özi, şeýle hem arzanjak silikonowy çehol çykýandyr. Xiaomi on dört Ultra-nyň içinden çykýan çeholy göreňsoň, bul beter arzan görünýär. Honor Magic alty Pro-da bäş müň alty ýüz milliamper sagatlyk batareýa oturdylan. Bu telefon gürrüňsiz bir, bir ýarym gün işläp bilýändir. Eger-de siz bu telefony halan bolsaňyz, onda ony nirden almalygyna bilýänsiňiz diýip pikir etýän. Kanala täze gelenler üçin bolsa ýatlatýan, diňe bu telefon däl, eýsem başga islendik telefony siz Garant Mobile dukanyndan alyp bilersiňiz. Olaň magazynynda siz tölegleri karz ýa-da bank üsti bilen hem amala aşyryp bilýänsiňiz. Şeýle hem oglanlar lomoý söwda bilen hem meşgullanýar, siz bir zatlar alyp satjak diýseňiz, onda olar bilen habarlaşyň, iň amatly bahalardan size towarlary çykaryp bererler. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, host, sag boluň!